Ku un otro aña eskolar den porta sekshon guia di Departamentu di Enseñansa Aruba ta presentá su oferta di sosten, sosten i profeshonalisashon na midí. E presentashon aki ta partí den tres parti. Primeramente nos lo para ketu na e pakiko di e oferta ki. Despues nos lo splika Kon e sosten ta haya forma pa finalmente duna un bista kla di kiko e oferta aki ta enserá i kiko abo por hasi pa hasi uso di dje? Pakiko sosten di sekshon guia? Wèl huntu ku stakeholdernan di enseñansa nos a yega na e siguiente vishon pa enseñansa pa e próksimo añanan. Nos a bisa ku pa. Binti trinta nos lo kier tin un enseñansa di kalidat ku ta duna tur generashon e posibilidat pa desaroyá nan nesesidat pa siña, nan ambishonnan i nan talentonan optimalmente pa asina nan por kontribuí na un sosiedat duradero. E vishon aki ta haya mas konkretisashon den diferente maneho nashonal pa e diferente sektornan di enseñansa. Pakiko sosten di sekshon guia anto? Maneho nobo ta pidi kambio, kambio den akshon tambe, kambio den e forma ku nos ta organisá nos trabou. Esaki por ta kompleho, i un kouch pa yuda fasilitá abo komo dirigente di skol òf direktiva di diferente skol den e proseso aki ku bo ta liderá. por ta di gran ayudo. Banda di e tarea pa percurá pa e maneho nacional dei a tin tambe como tarea pa sostené y facilitá e implementacion, cu un len cortico y directo cu e seccion di maneho y e otro actornan relevante, Seccion Guia ta purba pone un brug entre e maneho formulá y su ehecucion. Den esaki nos ta traha di cerca cu Instituto di Nacional di Profesionalisacion Centro pa Desaroyo Profesional Continuo di IPAM. For di seccion guia bo directiva di scol tin un facilitador cu ta un phone call away pa sostene bo den full e ciclo di Planned Check Act di e innovacion, treciendo tur actor y tur aspecto hunto na un forma integral. Lo bo ta puntra bo mes kon anto nos ta duna e sosten aki pa esnan ku ainda no a hasi uso di nos sosten? Nos ta splika ku nos ta hasi esaki a base di e balornan di pen. E balornan di pen ta haya forma mas konkreto den nos normanan pa ku nos trabou. Nos sosten ta na midí. Esaki kier men ku nos ta tene kuenta ku e situashon inisial spesífiko di kada skol òf Directiva. E meta por ta mesun cos pa tur e materialnan uza tambe, pero e forma di logr'e, e stapnan cu nos ta dal pa yega einan por ta basta diferente. Nos ta duna e sosten aki na un manera sostenibel, stimulando pa haci bon uzo di tur talento presente den e team. Nos meta final ta pa haci nos mes dispensabel E direktiva òf e skol por sigui su mes ku e ekspertisio den kas i e eksperiensia ganá i kensá sostené otronan tambe den nan proseso. Tambe nos sosten por ta di serka òf na distansia, tur ta dependé loke ta kumbiní abo ku ta hasi e petishon pa e sosten mihó. Nos por duna sosten na un manera personal, virtual, nos por hasi via telefon, nos por duna e-coaching, tur ta depende kiko huntu nos ta akorda lo por traha mihó pa bo. Un kos si, semper e ta den kolaborashon. Huntu nos ta traha hunto nos ta pensa hunto nos ta krea konosementu nobo i nos ta krea instrumentunan nobo. Bo lo sa kaba ku un trayekto ku sekshon guia lo ta un trayekto ku ta pidi di nos kada un un aktitut aktivo. Anto den e trayekto aki tin atenshon tambe pa goso di e proseso pa reflekshon i pa kresementu. Awo, kiko eksaktamente nos ta ofresé? Kiko bo por hasi uso di dje? Dependiendo di e tópiko ku bo ta skohe pa pidi sosten ariba dje, a base di bo nesesidatnan spesífiko komo direktiva òf komo skol Bo por hasi uso di kuater formato. E promé ta e Fasinea Helpdesk. Bo no mester hasi un petishon pa esaki. Djis kontakt un di nos fasilitadornan ku kualkier pregunta ku bo por tin tokante e maneho nobo òf tokante e implementashon i ku gusto nos ta kontestá. Si nos no tin e kontesta, nos ta dirigí bo pa e aktor òf e instancia concerni. Siguientemente por ta bo ta bisa no, ami ke bai traha conhunto cu otro na implementacion di e maneho aki. Nos ta sostene gruponan colaborativo tambe. Nos rol akinden ta Promoshon, koordinashon i guia di i den e grupo di kolaborashon i profeshonalisashon. Bo por pensa akinan riba nètwèrknan, por ehèmpel di sam, ku nos tin un par kaba, bo por pensa riba plataformanan ku nos tin pa e diferente sektornan di enseñansa, riba think tanks, si pa bo esei ta importante, learning communities, manera nos tin di e Conscious Discipline Action Teamnan di kada skol ku ta bini huntu interkambiá di eksperyensia i haya tambe ideanan nobo. Semper e formato aki ta dirigí ariba un produkto, un rindimento konkreto ku abo ta proponé bo mes, pues bo metanan. I nos ta hasi uso di tur talento ku tin na mesa den e grupo ei. Pa un forma mas intensivo bo por skohe tambe kouching individual i di serka. Esaki ta mas tantu dirigí riba desaroyo personal den kuadro di bo ròl den skol, por ta ta komo dirigente di skol, por ta komo e beyer di skol, por ta bo ta un di e lidernan den e inovashon andando den bo skol. Nos ta duna esaki forma na forma di observashon i feedback. Nos por coach bo den momentunan di situashon kompleho segun bo metanan spesífiko, segun palabrashon hasi ku bo. E invershon di tempu aki nan ta signifikante. Nos ta pidi un tiki mas tempu ku sigur sigur e fasinea helpdesk i tambe e kolaborá pa eduká. Riba petishon Nos ta bolbe ku nos trainingnan i nos workshopnan. Esaki nos ta hasi huntu ku lidernan di skol òf ku direktiva, dependiendo di e petishon ku boso tene. Esaki tambe ta dirigí primordialmente riba liderazgo pa ku implementashon di kambio, di maneho nobo i di mehorashon di sierto áreanan den bo skol. E por ta un training di grupo mixto, e ta sigur e por ta na midí tambe i e ta pidi un invershon di tempu signifikante, pero klaru ta dependé di bo petishon i tambe e disponibilidat ku bo skol òf bo skolnan tene. E áreanan ku ta haya prioridat serka nos ta manera m'a bisa kaba, implementashon di maneho nashonal, bo por pensa riba skol arubano multilingual pa enseñansa primario, kuido di alumno, e ta yama zòrgstruktuur, esaki pa tur sektor di enseñansa, i tambe implementashon di edukashon profeshonal arubano ku ta pa nos skolnan di edukashon profeshonal. Nos ta dirigí mas tantu riba liderazgo i komunikashon i kolaborashon den esaki, riba kon nos ta buska solushonnan huntu ora ku tin retonan ta presentá, pero, en fin, e maneho kompleto di e proseso di kambio, su planifikashon, ehekushon, evaluashon i adaptashon. I no lubidá, por ta abo tambe tin un meta spesífiko ku bo skolnan òf ku bo skol, ku ta kontribuí na pen binti trinta, klaru ku pa esaki tambe bo por hasi un petishon di sosten. Kiko pa hasi pa risibí e sosten ki subi ei a punta wei download e formulario di petishon, yené i mail'e na guia at ei a punta wei. Dentro di maksimalmente un siman bo lo haya un kontesta. I si bo tin kualker pregunta bo por tuma kontakto direkto ku kualker un di nos di sekshon guia. Sekshon guia ta na bo servisio pa sosten i profeshonalisashon na mi di.